uh, hyrwyddo'r Gymraeg yn, yn, yn, yn Caerdydd ac, ac, ac yn Mo, Mo Morganwg a sydd ffrydri di goresgyn anasterau ac, ac heriau hyn hynny. Ie, yeah, mae hwnna'n um, yn, gwestiwn, yn gwestiwn da iawn. Mae Hyrwyddo'r Gymraeg yn amlwg yn cymryd um, buddsoddiad amser a buddsoddiad ariannol eitha mm -hmm. sylweddol. Um, ac yng, yng Nghaerdydd, uh, dyn ni'n ffodus iawn i ddweud y gwir bod y cyngor uh, yn gefnogol iawn i llawer iawn o'n gwaith ni. Um, ond yr heriau uh, yn benna, falle yw bod y canran y siaradwyr yng Nghaerdydd yn eitha isel. Llai nag 20 y cant yn siarad Cymraeg mm. yng Nghaerdydd, o'i gymharu gyda ambell i ardal yn y gogledd ble mae mwy na 70 y cant yn siarad Cymraeg. Felly mae'r mae canran yn is, Ond, achos y dwysedd poblogaeth, mae'n lot yn haws yng Nghaerdydd i dynnu bobl at ei gilydd, um, a, a mae hynny yn gallu gwneud bywyd, bywyd yn haws. Felly, mae yna heriau, ond mae yna bethau o ran hyrwyddo'r Gymraeg yng Nghaerdydd yn haws na mewn rhai ardaloedd yng Nghymru hefyd. A, ond yr hyn sydd yn, yn, yn arbennig yng Nghaerdydd yw gweld y twf o ran y Gymraeg A, ond yn anffodus, mae'r twf yna yn aml iawn ar draul y ffaith bod pobl wedi symud o ardalodd eraill yng Nghymru.
Helen, um, es i um, ffenter iaith uh, cynta, cael ei um, uh, sefydlu ym 1991. uh, efo uh, dau uh, hingain uh, mentrau iaith uh, Nedle Cymru e, erbyn hyn. Uh, mae uh, canran y siaradwr Cymraeg uh, wedi uh, gostwng um, o um, tua uh, 19 y cant uh, yn, yn, yn 1991 i um, tua uh, uh, uh, uh, 2 a, a 15 a 100 yn 2021. Uh, uno yn, yn, yn cyfrifiadau. Uh, felly, uh, wyt ti'n siomedig a pham a wyt ti'n feddwl felly? Um, yn amlwg, mae'n siomedig gweld niferoedd mewn cyfrifiad yn lleihau, um, a gwelwyd cynnydd o 91 i 2001 a wedyn lleihad yn 2011 a 2021. Um, a yn amlwg, dyn ni ddim eisiau gweld y, y, y canran hynny yn lleihau. Um, ond fi'n credu bod hi'n bwysig ystyried cwpl o ffactorau o amgylch hynny. Um, er enghraifft, mae fan hyn yng mm. Nghaerdydd ac mm. ym Mro Morgannwg, a mae'n sir gyfagos yn Rhondda Cynon Taf. Yeah. Um, Mae'r niferoedd wedi cynnyddu, yeah. uh, a mae yna siroedd eraill wedi gweld lleihad. Um, ond dwi yn credu bod yna anomali eitha mawr yn data'r cyfrifiad 2021. Um, achos, er enghraifft, yma yng Nghaerdydd, um, gwelwyd cynnydd sylweddol, cynnydd mawr yn nifer y plant sydd yn derbyn addysg Gymraeg, ond eto dydy hynny ddim wedi cael ei adlewyrchu yn data cyf y cyfrifiad. A mae'n ambell i sir yng Nghymru, um, dwi'n meddwl bod bobl yn y gorffennol wedi dweud bod eu plant nhw'n gallu siarad Cymraeg, uh, er, er dydyn nhw ddim yn, yn, yn agos i fod yn rhugl a ddim yn derbyn addysg Gymraeg. Felly, mae, mae sawl anomaly sydd angen ystyried, mm. a dwi'n hmm. meddwl dros gyfnod o amser bydd gwell darlun gyda ni yn 2031 o, o beth sydd yn digwydd. Ond uh, mae'n bwysig bod yn obeithiol ac yn amlwg um, mae angen i Lywodraeth ac yn y blaen i fuddsoddi mewn i waith Mentrau Iaith a gwaith yr Urdd a sefydliadau sydd yn cefnogi dysgwyr ac yn y blaen i, i helpu bobl i gynyddu'r niferoedd. Mae hynny yn bosib. Heili, wyt ti'n fedu a um, ydy Llywodraeth Cymru a wedi gwneud uh, digon Er mwyn hyrwyddo iaith Cymraeg yn Nghymru, a pham?
Mae hwnna'n gwestiwn da, unwaith eto. Mae gwaith y Llywodraeth wedi newid, a'r agwedd at y Gymraeg, dwi'n meddwl, wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd. Um, a'n amlwg, dyn ni'n croesawu yr ymgyrch i drio cael miliwn o siaradwyr Cymraeg uh, erbyn y flwyddyn 2050 ac i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg hmm. hefyd. Um, ac mae hwnna'n strategaeth sydd wedi bod yn, yn glir iawn ac wedi cael lot o sylw gan y Llywodraeth uh, a mae hynny yn beth arbennig o dda, dwi'n hmm, meddwl. Mm -hmm. um, Falle yr hyn sydd angen i ni edrych arno yw sut ydyn ni'n mynd i gyflawni hynny a beth yw rôl y Llywodraeth yn hynny. A dwi'n meddwl, um, er enghraifft, os ydyn ni'n edrych ar um, canran uh, cyfoeth y wlad sydd yn cael ei wario yn Gwlad y Basg, yeah, yeah, yn helpu'r Basgeg. Yeah, yeah. Um, efallai bod 'na esiampl i Gymru fan'na. Mae, mae'n cymryd llawer mwy o fuddsoddiad na sydd yn digwydd ar hyn o bryd. Ond um, yn sicr mae Llywodraeth Cymru ar y trywydd cywir, mm. uh, ond bydden ni'n hoffi gweld mwy o fuddsoddiad o ran datblygu cymunedol ac wrth gwrs uh, addysg Gymraeg. um, a mae angen cyrraedd pwynt ble i ni yn sicrhau bod llawer, llawer mwy o blant Cymru yn cael y Gymraeg yn yr ysgol ac yn gadael yr ysgol yn rhugl, fel bod dim plant yng Nghymru yn colli allan. Achos ar hyn o bryd, os nag yw plant yn ddwyieithog yng Nghymru, maen nhw'n colli allan. heini,
gan fod ti'n uh, prif uh, weithredwr uh, menter Caerdydd a, a, a menter uh, Broad uh, Morgannwd. Mae men, mentrau iaith uh, derbyn uh, grantiau o diwydd uh, Llywodraeth Cymru uh, bob blwyddyn uh, fel rhan o uh, grant uh, hibi a hywyddo'r uh, defnydd o'r Gymraeg yn, yn Cymru.

oddi wrth y Llywodraeth, a mae hynny yn rhan bwysig o'r arian dyn ni'n cael i wneud y gwaith. Um, Dyw'r arian hynny ddim wedi newid dros y hmm. blynyddoedd, um, ac uh, erbyn hyn gyda chwyddiant, mae'r arian fel canran yn mynd yn, yn llai ac yn llai. Um, felly, uh, ie, i ateb dy gwestiwn di, um, y mwyaf o arian i ni'n derbyn, y mwyaf fyddwn ni'n gallu cyflawni a'r mwyaf fyddwn ni'n gallu gwneud a'r gorau i'r Gymraeg o ran hynny. Felly, um, byddai wastod yn braf i dderbyn mwy, um, mm. ac mae angen edrych ar hynny, dwi'n meddwl, uh, i'r dyfodol, uh, er mwyn sicrhau bod y mentrau yn gallu cyflawni yr hyn mae disgwyliad iddyn nhw, iddyn nhw gyflawni. Heini, fydd y iaith Gymraeg uh, yn uh, dod yn iaith uh, fwyaf rhifol uh, yn Cymru uh, yn dwy nod a uh, pham uh, wyt ti'n uh, feddwl felly? heini?
Ie, yeah, mae'n dibynnu sut ydyn ni'n edrych ar iaith fwyafrifol yn yw. Um, Dwi'n meddwl mae'r gobaith o ran y Gymraeg yw bod hi'n dod yn iaith ble mae pawb yng Nghymru yn hmm. gallu ei siarad. Um, Ond mae gyda ni y realiti bellach yng Nghymru ble mae gyda ni gymdogion sydd yn siarad iaith, sydd yn cael ei siarad drwy'r byd. Um, a'r gobeith yw bod y Gymraeg yn iaith sydd yn perthyn i bawb yng Nghymru a bod pawb sydd yn dewis gwneud defnydd o'r Gymraeg yn gallu gwneud hynny. Um, ond mae'r rea y reality yw, mae'r Saesneg yn mynd i fod ochr yn ochr â'r Gymraeg. Um, ond uh, y gobeith yw bydd y Gymraeg yn iaith ble bydd bobl yn gallu dewis ei defnyddio ym mhob sefyllfa yng Nghymru, yn, a, a, a, o ran y byd addysg, yn gymdeithasol, mm. um, a, a dyna'r her. A mae hynny yn bosib, um, a dwi'n meddwl mae'n mynd i gymryd amser, a mae'n mynd i gymryd buddsoddiad, llywodraeth mm. ac arian, mm. um, a system addysg yn rhan uh, ofnadw o bwysig yn hynny, ond hefyd y cyfleoedd cymdeithasol a chymunedol i ddefnyddio'r Gymraeg. Ond ydw, dwi yn, dwi yn meddwl bod hynny'n bosib. um, ond mae angen uh, cefnogaeth uh, gwleidyddol mm. i, hmm. i sicrhau hynny. Ond uh, wyt ti'n isio i uh, Gymraeg uh, dod yn uh, iaith uh, fwyaf hif o'r uh, yn Nghymru? O, wrth gwrs, byddwn ni'n hoffi bod y Gymraeg yn, yn iaith mae'r mwyafrif yn gallu ei siarad ac yn defnyddio. Yn, mae gwahaniaeth rhwng gallu siarad a dewis siarad, ac mae'n allweddol dwi'n meddwl bod ni yn creu sefyllfa ble mae bobl yn gallu defnyddio'r Gymraeg, achos ar hyn o bryd mae nifer fawr o bobl yng Nghymru yn gallu siarad Cymraeg, ond weithiau yn dewis peidio, ond weithiau uh, diffyg cyfleoedd sydd yn, uh, yn gyfrifol am hynny, a mae rhaid creu mm. cyfleoedd i bobl i ddefnyddio'r Gymraeg. Ie, ie, ie. Heini,
wyt ti'n uh, fedu um, bydd uh, Cymru dod yn um, iweddon arall lle mae canran y siaradwr uh, Gwyddeleg uh, tifu bob uh, blwyddyn, ond uh, dydy iaith y Gwyddeleg uh, yn, yn cael ei defnyddio mewn uh, byw bob dydd um, o gwbl. Yy, pam wyt ti'n feddw felly? Yym,
mae sefyllfa'r Gymraeg a'r Wyddeleg, dwi'n meddwl, yn yn wahanol iawn iawn, yym a mae'n anodd cymharu yy sefyllfa'r ddwy iaith. Ma'r ma'r Gymraeg yn iaith uh, yn iaith gymunedol mewn yeah. nifer fawr o ardaloedd yng Nghymru, uh, ac mae'n iaith sydd yn perthyn i bob agwedd o fywyd yng Nghymru, bywyd cyhoeddus. Um, a'r ateb syml yw, os tra bod bobl yn parhau i ddefnyddio'r iaith mewn ffordd fywiog, um, bydd hanes y Gymraeg yn wahanol iawn iawn i, i'r Wyddeleg, dwi'n meddwl. Um, er enghraifft, yma yng Nghaerdydd, um, dwi wedi byw ar gyffiniau Caerdydd ar hyd fy mywyd. Um, a pan o'n i'n dod i Gaerdydd, mam a dad i siopa fel plentyn, os o'n i'n clywed rhywun yn siarad Cymraeg, ro'n i'n edrych ac yn meddwl, pwy yw'r bobl yna sy'n siarad Cymraeg? A mm. erbyn hyn, dwi'n clywed y Gymraeg bob dydd yng Nghaerdydd. Felly, um, dwi yn meddwl bod y sefyllfa dipyn yn wahanol. Mae rhywbeth fel uh, gwyl tafoel yma yng Nghaerdydd uh, yn gweld 30 o filoedd o bobl yn dod i fwynhau cerddoriaeth Gymraeg. Mm. Uh, llawer, llawer o fandiau yn performio yn Gymraeg. Y sy'n gerddoriaeth efallai yn well na mae hi wedi bod ers nifer fawr iawn iawn o flynyddoedd yn yr ardal yma. Um, felly, tra bod bobl yn defnyddio'r Gymraeg ym mhob maes, um, mm. dwi'n meddwl bod sefyllfa'r Gymraeg dipyn yn wahanol i'r Wyddeleg um, ac uh, yn dipyn iachach o achos hynny. Ond pan ni'n uh, cede ar y stryd, uh, A, a, a be, yn arbennig yn, yn, yn ne Cymru, yn dwrain y, y Cymru. Dwi ddim yn medru uh, ddefnyddio uh, Cymraeg mewn siop, mewn um, i, i unrhyw le. Um, felly, uh, wyt ti'n feddwl uh, uh, ydy y uh, broblem? Um, mae lot, ydy, mae hynny yn broblem. Um, bod yn aml iawn mae bobl sydd yn gallu siarad Cymraeg ddim yn gwybod bod y person arall yn siarad Cymraeg a mae rhaid gwneud mwy o ddefnydd o bethau fel y bathodyn bach oren i yeah. ddangos ein bod bob, i ddangos i bobl ein bod ni'n gallu siarad Cymraeg. Um, a mae a a i hyrwyddo'r ffaith bod y Gymraeg i gael ac mae rhaid i ni wneud defnydd o'r gwasanaethau Cymraeg sydd i gael uh, boed wrth dynnu arian allan o'r banc neu yn archebu tycynnau ar-lein o'r theatr neu, neu beth bynnag yw'r mm. maes ni'n defnyddio. Ond mae rhaid gwneud y, y, y Gymraeg yn, yn, yn, yn rhywbeth sydd ar gael i bawb. Um, Ond yn sicr, um, mae'r, mae um, fel mae'r canran yn cynyddu, um, fe newn ni glywed mwy o'r Gymraeg ar y stryd. Ond mae yna ardalodd erbyn hyn, er hmm. enghraifft mm. yng Nghaerdydd, yeah, yeah. Um, ble mae dros 40% uh, yn ardal fel Parc Victoria yng Nghaerdydd uh, erbyn hyn yn datgan ein bod nhw'n gallu siarad Cymraeg. Ac os gerddwch chi o gwmpas yeah. y strydoedd yn Parc Victoria, fe wnewch chi glywed y Gymraeg da iawn, bob da iawn. dydd. Da iawn. Um, ond mae'n rhaid ymdrechu i godi'r niferoedd hynny ym mhob rhan o Gymru, dwi'n meddwl, ac ym mhob ardal. Diolch yn fawr, uh, Heini.
Diolch yn fawr, Heini.
Croeso.